א גוטן טאג חשוב'ע צוהערער. זייער אסאך מאל מען שמועסט צווישן זיך, אמאל פרעגט מען זיך אליינס, מיר זענען אידן, וואס מאכט אונז פאר א איד? וואס מיינט דאס צו זיין א איד? מיר ווערן אנגערופן עם ישראל, דאס אידיש פאלק, וואס מאכט אונז פאר א פאלק? אין די וועלט, ביי די גוים להבדיל, איז זייער קלאר וואס מאכט א פאלק. די פראנצויזן וואוינען אין פראנקרייך און רעדן פראנצויזיש. די אמעריקאנער וואוינען אין אמעריקע און רעדן ענגליש. די פוילישע וואוינען אין פוילן און רעדן פויליש. אבער אידן, להבדיל, קענען זיך געפינען אין די גאנצע וועלט, שוין קרוב צו צוויי טויזנט יאר, וואס מפני חטאינו גלינו מארצינו, מיר וואוינען נישט אין ארץ ישראל, און מיר רעדן נישט די זעלבע שפראך, דער רעדט ענגליש, דער רעדט פראנצויזיש, דער רעדט ספאניש, אידיש, וואס מאכט אונז פאר א פאלק? איז אויב אזוי מוז זיין אז ס'איז דא עפעס מער פון דעם וואס פאראייניגט אלע אידן פון די גאנצע וועלט אז מיר זאלן זיין איין פאלק. צו איז דען דאס תורה און מצוות? וואס טוט זיך מיט א איד וואס איז נעבעך נישט פרום? ער איז נישט מקיים קיין תורה און מצוות. צו איז ער אויס איד? אוודאי נישט. מיר ווייסן אז ער האט א דין פון א איד. אפילו רחמנות אן א איד וואס שמד'ט זיך, קען זיך נישט שמד'ן, ער בלייבט א איד. איז מוז זיין אז צו זיין א איד איז עפעס מער, נישט נאר פון צו האבן א לאנד מיט א שפראך, און אפילו נישט תורה און מצוות וואס דער אייבערשטער האט אונז געגעבן, נאר עס איז עפעס מער פון דעם. מיר ווייסן אז ווער איז דאס א איד? איינער וואס איז געבוירן צו א אידישע מאמע, און אזוי גייט עס דור נאך דור, א אידישע מאמע געבוירט א אידישע קינד, און אזוי ווייטער. איז קודם כל דארף מען פארשטיין וואס טוט זיך מיט גרים, זיי זענען נישט געבוירן צו א אידישע מאמע, און זיי האבן אויך א דין פון א איד. צווייטנס, פארוואס טאקע? וואס איז דאס די אידישקייט וואס גייט דור נאך דור וואס דאס מאכט אונז פאר אידן? אין די וואכדיגע פרשה פרשת לך לך זאגט אונז די תורה ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. דער אייבערשטער האט געזאגט פאר אברהם, נאך נישט געהייסן אברהם, געהייסן אברם, גיי ארויס פון דיין לאנד, פון דיין געבורטס ארט, פון דיין טאטע'ס שטוב, גיי צו די לאנד וואס איך וועל דיר ווייזן. דער אברהם אבינו. ווען דער אייבערשטער האט גערעדט צו אים און אים געהייסן ארויסגיין צו ארץ ישראל, ווי אלט איז ער געווען? זאגט דער פסוק, ואברם בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן, אברהם אבינו איז געווען פֿינף און זיבעציק יאר אלט דא ביים מעשה פון פרשת לך לך. פֿינף און זיבעציק יאר אלט, און וואס איז ביז דעמאלטס? די תורה פארציילט אונז גארנישט, די תורה איז שטיל. ווי דער רמב ם פרעגט טאקע, ס'איז נישט די סדר פון די תורה צו זאגן צו טון אזא זאך. מען הייבט אן א פרשה, די אייבערשטער זאגט פאר א מענטש, טוה כך וכך און באגיס דעם מיט ברכות, ואעשך לגוי גדול, ואברכך ויגדלו שמך, ויהא ברוך. ווער איז דער מענטש? וואס האט ער זוכה געווען צו אזאלכע געוואלדיגע זאכן? זאל אונזער תורה זאגן עפעס א הקדמה ווער דער מענטש איז, ווער דער אברהם איז, וואס האט ער אלץ אויפגעטון אין לעבן, און נאכדעם וועלן מיר פארשטיין פארוואס דער אייבערשטער האט זיך באנומען צו אים מיט אזא געוואלדיגקייט. ובפרט אז אונז ווייסן דאך יא וואס אברהם אבינו האט געטון. מען קוקט אריין אין מדרש, דער מדרש איז פול מיט פארשידענע מעשות וואס אברהם אבינו האט געטון. אברהם אבינו האט זיך ממש מוסר נפש געווען צו וויסן דעם אייבערשטן און מפרסם זיין וועגן דעם אייבערשטן, ביז מ'האט אים אריינגעווארפן אין עיר כסדים, אין א קאלעך אויוון, מ'האט אים געוואלט הרג'נען, און פון דעם אלע זאכן די תורה מאכט זיך נישט צו טון. ס'איז דא עפעס א נייע מענטש וואס מ'ווייסט נישט ווער דאס איז, ער איז פֿינף און זיבעציק יאר אלט, און די תורה הייבט אן מיט דעם. נאר וואס דען? מיר ווייסן אז די תורה איז נישט קיין מעשה ביכל. אין די תורה שטייט נישט סתם אזוי מעשות צו באשרייבן די גרויסקייט פון א געוויסע מענטש. תורה, די נאמען תורה, דאס איז מלשון הוראה. דאס קומט אונז ווייזן, אונז לערנען א וועג וויאזוי צו גיין. דעם דרך התורה. איז די מילה אין תורה שטייט נאר אזעלכע זאכן וואס איז אונז נוגע. עפעס וואס איז אונז נישט נוגע שטייט נישט אין די תורה. יא, די מדרש קען פארציילן מעשות, אבער דאס שטייט נישט אין די תורה. אברהם אבינו איז אחד היה אברהם. אברהם איז געווען דער ערשטער, וואס פון אברהם אבינו האט זיך אנגעהויבן והתחיל לגוי גדול. ס'האט זיך אנגעהויבן א גרויס פאלק, כלל ישראל. איז א מעלה, ווען די תורה קומט פארציילן וועגן אברהם אבינו, פארציילט אונז די תורה נאר אזעלכע זאכן וואס איז אונז נוגע. אין אברהם אבינו'ס לעבן צוטיילט זיך אין צוויי. ס'איז דא די ערשטע חלק, וואס ווי געזאגט, די תורה דערמאנט נישט וועגן דעם, דאס זעט מען אין מדרש, אברהם אבינו בן שלש שנים היכר את בוראו, אדער לויט די אנדערע דעה, בן ארבעים אגרות בורא, בן מ ח, און ווי ס'שטייט אויף דעם אז ס'איז נישט נאר א מחלוקת ווען אברהם אבינו היכה את בוראו, נאר ס'איז פארשידענע שלבים וויפיל ער האט מכה געווען את בוראו, ס'האט זיך אנגעהויבן ביי דריי, ס'געגאנגען מער און מער און מער ביז מ ח. אברהם אבינו. ווי דער מדרש פארציילט איז געווען א קליין קינד, ער האט אנגעהויבן חקר'נען, חוקר זיין, ס'איז דא א גאנצע בריאה, ס'קען נישט זיין אז די געטשקעס, דאס וואס זיין טאטע תרח האט פארקויפט און געמאכט, אז דאס זאל זיין די אייבערשטער, דאס איז דער באשעפער פון דער וועלט, ס'מוז זיין אז ס'איז דא עפעס מער פון דעם. און האט אנגעהויבן קוקן רעכטס און לינקס, ארויף און אראפ, ער האט געזען די זון, די לבנה, און יעדע זאך האט ער געדינט ביז ער האט געזען ניין, ס'קען נישט זיין אז דאס איז די אייבערשטער, ס'דארף זיין עפעס מער פון דעם. און אזוי איז ער געגאנגען מער און מער, און האט מער און מער אנערקענט אז ס'מוז זיין אז ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט. עד כדי כך אז ער האט דאס אנגעהויבן פארשפרייטן, ער האט אנגעהויבן פארציילן פאר מענטשן, ער האט אנגעהויבן געבן שיעורים, ער האט אנגעהויבן מאכן סעמינארן און פארציילן פאר מענטשן אז ס'איז דא א גאט ברוך הוא, ס'איז דא א בורא כל עולמים. און מענטשן זענען געווארן נאכגעצויגן צו דעם, ס'איז געווארן א גאנצע מאוומענט, ווי די פסוק זאגט דאס אשר נפש אשר עשי בחרן, דאס איז מענטשן וואס אברהם אבינו האט פאר זיי פארציילט און מגלה געווען אז ס'איז דא דעם אייבערשטער. ס'איז געגאנגען אזוי ווייט ביז די קעניג נמרוד האבן געוואלט פטור ווערן פון אים, האט ער אים געוואלט אריינווארפן אין קאלעכאויוון, איז געשען א נס און ער איז געראטעוועט געווארן. און אזוי איז אברהם אבינו געגאנגען מער און מער, און איז געגאנגען מעלה אחר מעלה, העכער און העכער, צו ווערן נענטער צום אייבערשטן. אבער דאס איז אלץ געווען ווי אזוי אברהם אבינו האט מיט די אייגענע כוחות געקומען נענטער און נענטער צום אייבערשטן. ויאמר ה' אל אברם, ווען אברם איז געווען בן חמש שנים ושבעים שנה האט זיך אנגעהויבן א נייע שלב אין לעבן, א נייע צייט אין זיין לעבן. ס'איז שוין נישט וואס אברהם אבינו מיט די אייגענע כוחות, מיט די אייגענע חקירות און דרישות, הייבט ער אן ווערן נאנט צו דעם אייבערשטן. נאר וואס דען, דא האט זיך אנגעהויבן ויאמר ה' אל אברם, דער אייבערשטער האט זיך באוויזן צו אברהם און ער האט אים גערעדט. אויב ביז יעצט אברהם אבינו איז געווען קאנווינסד, ער איז געווען איבערצייגט אז ס'איז דא א אייבערשטער מיט זיין אייגענע שכל, דא האט ער שוין נישט געדארפט האבן קיין אייגענע שכל, דא האט דער אייבערשטער אים מגלה געווען אז ס'איז דא א אייבערשטער. דער אייבערשטער האט אים ארויסגענומען אויף א העכערע מדריגה ווי ער איז געווען ביז יעצט. ס'איז כדאי צו באמערקן א געשמאקע ווארט, דער כוזרי זאגט אז אין די וועלט איז דא ד' סוגים, פיר סוגים, ס'איז דא דומם, צומח, חי, מדבר. זאגט אויף דעם דער כוזרי אז באמת איז דא א פיפטע מדריגה, א פיפטע סוג, און דאס איז א איד. וואס, לאמיר זיך א מינוט אריינטראכטן, ווען מען זאגט דומם צומח חיים מדבר, צומח איז נישט עפעס א דומם וואס האט עפעס מער פון א דומם, ער איז די שפיץ פון א דומם, ער איז א געוואלדיגע מושלם'דיגע דומם ממילא איז ער א צומח, אדער איז עס די זעלבע זאך, חי איז נישט עפעס א מושלם'דיגע צומח, און ממילא איז ער א חי, און פארשטייט זיך מדבר איז נישט עפעס א מושלם'דיגע חי וואס איז הייסט א מדבר, נאר דומם צמאה חי מדבר זענען פיר אנדערע וועלטן, דער מושלם'דיגע דומם איז נאך אלץ א דומם, צמח איז עפעס גאר א אנדערע ענין. און חי מדבר זענען פיר אנדערע סוגים אינגאנצן, איז ממילא אז די כוזרי זאגט אז בנוסף צו די פיר סוגים איז דא א פיפטע סוג א איד, מוז מען זאגן די זעלבער זאך, אז דאס איז נישט עפעס א מדבר, נאר א מושלם'דיגע מדבר, איינער וואס ער פארשטייט גוט ער ווייסט גוט, ער איז חוקר ודורש ביז ער קומט צו און ווערט נאנט צום אייבערשטן, נאר עס מוז זיין אז דאס איז אינגאנצן אן אנדערע מהות, א גאנץ אנדערע סוג. דאס איז די ענין פון א איד. און שוין צוריקקומען צו דעם כוזרי. אבער אז מ'ניצט צוריקגיין, איז אויב אזוי וואס איז דאס אברהם אבינו? וואס איז געווען ויאמר ה' אל אברהם? זאגט דער פסוק זייער קלאר. ובחרתו, דער אייבערשטער האט בוחר געווען, אשר בחרתו באברהם, דער אייבערשטער האט בוחר געווען אין אברהם, און ווי מען זאגט אין די הגדה, ועכשיו קרבני לפני המקום, דער אייבערשטער האט אים מקרב געווען. ס'איז דא אברהם אבינו ווי ער איז מצד זיך אליינס, און ס'איז דא נאך ווי דער אייבערשטער איז אים בוחר, דער אייבערשטער איז אים מקרב. בכללות אלע נבראים און אזוי אויך אברהם אבינו ביז די פֿינף און זיבעציק דאס זענען פארשידענע סארט נבראים אזא מין נברא מיט אזא מין נברא דערנאך איז דא דער נברא נאך איז דא דער בורא דער אייבערשטער וואס האט באשאפן די וועלט. וויפיל א נברא ווערט מער און מער און מער אויסגעאיידלט און נענטער און נענטער צום אייבערשטן איז ער נאכאלץ א נברא, בלייבט ער נאכאלץ א נברא. ער קען נישט ארויסגיין פון זיין אייגענע מציאות, ער קען נישט ארויסגיין פון זיין אייגענע וועלט, ער איז א נברא. אבער ווען דער אייבערשטער דער בורא איז מקרב א איד צו זיך, ער איז מקרב אברהם אבינו צו זיך, נעמט ער אים ארויס פון די גדר פון נברא און נעמט אים אריין אין די ענין פון בורא, וואס דאס איז געווען ביי די פֿינף און זיבעציק יאר אלט, אברהם אבינו איז נישט מיט די אייגענע כוחות נתקרב געווארן צום אייבערשטן מער וויפיל פארדעם, נאר דא איז געווען א נייע שלב, דער אייבערשטער האט אים ארויסגענומען, פון ווי ער איז געווען ביז דעמאלטס א נברא, א געוואלדיגע נברא וואס האט זיך אזויפיל איבערגעגעבן פארן אייבערשטן, זיך געלאזט הרג'נען און גיין אויף מסירת נפש, און האט די אייבערשטער האט אים אריינגענומען צו ווערן נאנט צום בורא. וואס אין פשוט'ע ווערטער, דאס איז וואס אברהם אבינו האט אונז איבערגעגעבן א נשמה וואס גייט איבער בירושה פון א דור צו א דור, דורך דעם וואס די מאמע ווערט געבוירן צו א אידישע מאמע האט מען א נשמה, און דאס האט אונז דער אייבערשטער געגעבן. וואס איז דאס א איד? א איד איז איינער וואס האט א נשמה. א איד איז איינער וואס דער אייבערשטער האט אים אריינגעגעבן א חלק אלוקי ממעל ממש. מיר צוריק גיין צו די ווארט פון די כוזרי, לויט דעם וועט מען פארשטיין נאך א געוואלדיגע געוואלדיגע זאך. לכאורה, אויב איז ריכטיג וואס די כוזרי זאגט, אז בנוסף צו פיר סוגים אין בורא, סארי, פיר סוגים אין נברא, דומם, צוויי, חי, מדבר, איז אויך דא א י', איז פארוואס זאגט מען ס'איז דא פיר סוגים אין נברא. וואלט מען געדארפט זאגן ס'איז דא פינף סוגים אין נברא, אבער לויט ווי מ'האט יעצט גערעדט שטימט דאך זייער גוט. אין נברא איז טאקע נאר דא פיר סוגים. דער פיפטע מעלה, די מעלה פון א איד, פארוואס האט ער די מעלה אז ער איז מער פון א מדבר? ווייל ער האט א נשמה. אט די נשמה איז נישט נברא. אט די נשמה איז חלק אלוקי ממעל ממש א חלק פון דעם בורא. אבער א גפנים וואס קומט ארויס דערפון איז, וואס איז דאס א איד? די מהות פון א איד איז אינגאנצן עפעס אנדערש פון א גוי. פונקט אזוי ווי די מהות פון א איד איז אנדערש פון א גוי, און אזוי אויך די תורה און מצוות פון א איד איז אנדערש פון א גוי. מיר ווייסן אז פונקט אזוי ווי אונז אידן האבן זעקס הונדערט און דרײַצן מצוות, אזוי אויך האבן גוים להבדיל זיבן מצוות, שבע מצוות בני נח, וואס לכאורה די חילוק צווישן אונזערע מצוות און זייערע מצוות איז אין וויפיל מצוות? אונז האבן זעקס הונדערט און דרײַצן מצוות, און זיי האבן זיבן מצוות. אבער די אמת איז אז ס'איז גאר עפעס אנדערש. די גוים האבן זיבן מצוות, דאס איז געמאכט אז די וועלט זאל זיין א מיושב'דיגע וועלט. דאס אלץ ישוב העולם האט די אייבערשטער זיי געגעבן זיבן מצוות, וואס די אלע מצוות באמת לייגט זיך אויפן שכל. דער אייבערשטער האט עס זיי מצווה געווען אז זיי זאלן מקיים זיין די מצוה כדי עס זאל זיין א ציוויליזירטע וועלט, עס זאל נישט זיין קיין ווילדקייט און אומבעקערעניש. מה שאין כן א אידישע מצוה, די מצוות וואס די אייבערשטער האט אונז געגעבן, די זעקס הונדערט און דרייצן מצוות, וואס טייטש מצוה? מצוה מלשון צב ס וחיבור, דאס איז געמאכט אז מיר זאלן ווערן פארבינדן מיט'ן אייבערשטן אליינס, זיין מחובר מיט'ן אייבערשטן אליינס. און דאס איז זעקס הונדערט און דרײַצן מצוות, זעקס הונדערט און דרײַצן אופנים ווי אזוי מיר ווערן נאנט צו דעם אייבערשטן. און במילא, וואס איז דאס א איד? א איד איז דער וואס האט א נשמה, א חלק אלוקי ממש. דער אייבערשטער האט אונז געגעבן תורה און מצוות, וואס דורך די מצוות ווייטער ווערט מען פארבינדן מיט'ן בורא, איז ממילא איז נישט אזויפיל נוגע וויפיל דער איד פילט, אוודאי איז דא א מצוה פון אהבת השם, יראת השם, מען דארף טון די מצוות מיט דעם, מיט רמח אברים, אויך מיט די הארץ און אויך מיט די קאפ, אבער בראש וראשון וואס איז דאס א מצוה ויאמר ה' אל אברם, דער אייבערשטער האט אונז געזאגט און מען פאלגט, דורך דעם וואס א איד איז מקיים די מצוה, אפילו פאר ער פארשטייט, פאר ער ווייסט, מען טרעפט א איד אין גאס, ער ווייסט נאך נישט קיין סאך, ער ווייסט נישט וואס איז דאס צו זיין א איד, ער ווייסט נישט וואס דער אייבערשטער איז, ער ווייסט נישט וואס תורה ומצוות איז, מען כאפט דעם אידן, מען זאגט אים קום לייג תפילין, דאס איז א מצוה פונעם אייבערשטן, האב איך פארבינדן דעם איד מיט'ן אייבערשטן. און דאס האט זיך אנגעהויבן ווען ויאמר השם אל אברם לך לך, און דאס פארטיילט אונז די תורה. איז היוצא לי מכל זה, א איד דארף וויסן די מעלה וואס אונז האמיר, וואס זענען מיר? מיר זענען עפעס וואס איז אנדערש פון אלע נבראים, ס'איז נישט נאר ווייל מיר טוען מער פון אנדערע, נאר ווייל מיר זענען עפעס מער פון אנדערע. און אפילו ווען מען טוט שוין א מצוה דארף מען וויסן, ס'איז נישט נאר מען טוט א מצוה, כדי צו קענען מאכן די וועלט א ציוויליזירטע וועלט, א איידעלע וועלט, מצוות מאכט אונז צו זיין איידעלע, רואיגע, פיינע גוטע מענטשן, נאר דורך די מצוות ווערן מיר פארבינדן מיט דעם בורא. די שיחה איז א געוואלדיגע געוואלדיגע שיחה וואס איז כדאי עס צו לערנען אינעווענדיג, דאס איז אין לקוטי שיחות חלק כ ה עמוד זיבן און פֿערציק. אז מ'וויל איז אויכעט קען מען דאס קוקן מער בהרחבה ווי רבי יואל כהן דער רב'ס חוזה האט עס פארשריבן אינעם ספר מהיסם של ישראל, אמאל איז עס געווען א קונטרס פאר זיך, היינט איז עס שוין אריינגעדרוקט אין די ספר סוגיות בחסידות. דאס איז א מורא'דיגע מורא'דיגע געוואלדיגע ענין וואס איז כדאי דאס צו לערנען און זיך פארטיפן אין דעם און טאקע פארשטיין און עס ארייננעמען אין זיך. א גוט שבת.